ئێمە دوو جۆر مرۆڤمان هەیە تۆ لە کامیانیت یەکیان کە یارەماس یاخود پەتاتەی سورکراوە بەو شێوەیە سۆزەکەی لە قەراغ دەورێکە ڕۆدەکەن ئەوەی تریشیان سۆزەکە بە تەواوی پەتاتەکە یاخود یارەماسیەکە دادەکەن من لەو شێوەی یەکەمیانم بزانین چەند لە سەدی خەلک بەو شێوە هەن هەشتا و حەوت لە سەدی خەڵک بەو شێوەی کە من هەم واتە یەک ملیۆن و خوردەیەک خەڵک بەو شێوەنە کە لێرە دیارە ڕاپرسیان کردووە وەکو منن و سێزدە لە سەدی خەڵکیش بەو شێوەن کە دیارە سۆسەکە بە تەواوی پەتاتەکەدا دەکەن. سڵاوتان لێبێت هاوڕێیان بەخێربێن بۆ ئەم ڤیدیۆیە من ناوم دێڤانە و لەم ڤیدیۆیەدا تێستێک دەڕۆین کە زۆربەی خەڵک دیارە ڕاپرسیان تێدا کردووە کە دوو جۆر مرۆڤمان هەیە ئێوە لە کامیانن یاخود بۆی کە من باشتر بناسن و خۆتان باشتر بناسن کە لە زۆرینەی خەڵکی ئەم جیهانەن یاخود لە کەمینەی خەڵکی ئەم جیهانەن ئەم ڤیدیۆیە لە دەست مەدە. هەڵبەت پێش دەستپێکی ڤیدیۆکە ئاماژە بەوە بکەم لەمە بەدوا لە هەموو ڤیدیۆکان یەک یا چەند کەسێک هەڵەبژێرن و بە دیاری خەڵاتی ئەکەین یاریەکەش لەوانەیە دە تا پەنجا دۆلار یا تەنانەت زیاتریش بە تیر و پشک لە نێوان ئەو کەسانەی کە کۆمێنت دادەنێن خەڵاتی بکەین و یاریەکەی پێشکەش کەین هەڵبەت ئەوەش بڵێم ئەگەر ڤیدیۆکەتان لایک نەکردبێ یاخود چەنێڵی منتان ئەگەر تاوەکو ئێستا سابسکرایب نەکردبێ و کۆمێنتیشتان دانابێ ئەگەر براوەش بێنەوە

بەم شێوەیە هەزاران پەیام و نوتیفتان بۆ دێ بەڵام چاوی لێ ناکەن حەوسەلە و تاقەتتان نیە من ڕێک بەم شێوەم زانی چەند لە سەدی خەڵک بەو شێوەن کە من هەم سی و حەوت لە سەدی خەڵک بەو شێوەن واتە نزیک پێنج سەد هەزار کەس کە لێرە لەو راپرسیەدا بەشدار بوە بەو شێوەن کە من هەم و شەست و سێ لە سەدی خەڵک زوو نوتیفێکە یاخود پەیامەکەیان یا نامەکەیان چاو لێ ئەکەن و وڵامی دەدەنەوە دەچین بۆ راپرسی دیکە ئۆهۆهۆهۆ ئەمن ئێستاش بۆم مەعلوم نەبۆوە پێماوی بەشێکی زۆری خەڵکیش هێستا سەرگەردانن کە بە گیف دەڵێن گیف هەربەت بەخۆم پێی دەڵم گیف یان دەڵێن جیف واتە نە ڤیددیوە ناکسا شێوەکە ئێستا لەنێو ڤیددیوەکەدا دەبینن لە تەلێگرام یا لە زۆر شوێنی دیکە لە ئینستاگرام وانە هەیە ینی ڤیددیوەکە کە دەنگی نیە و وێنێژ نییە یعنی وێنەیەک نییە کە ڕاوەستاابێ و تەکانێک نەخوا تەکانێ دەخوا و ڤیددیۆژ نیێ و وێنەژ نیە خلاصە دڵنیام کە دیوتانە من کە پێی دەڵم گیف زۆربەی خەڵکیش پێمابێ پێی دەڵێن جیف. بەڵێ پەنجا و یەک لە سەدی خەڵک لەم دنیایەدا پێی دەڵێن گیف وەکو من و چل و نۆ لە سەدی خەڵکیش پێی دەڵێن جیف. ئێوە کامیانن جیف یا گیف؟ هەڵبەت لەگەڵ ڕاپرسیەکە کە من ئەنجامی دەدەم ئێوەش دەتوانن ئەنجامی بدەن و لە کۆتایدا یاخود هەر ئێستا دەتوان لە بەشی کۆمێنتەکادا بینووسن کە ئێوە لە کامیانن. دەچین بۆ ڕاپرسی دیکە. ئۆه ئۆه ئۆه ئۆه ئێوە لە کامیانن کاتێک سەعات یاخود کاژێر دادەنێن بۆی کە بەیانان و خەبەر بێن یەک دانە کاژێر دادەنێن بۆ نموونە حەوت و سی و پێنج خولەک و هەرو کات کە زەنگ دەخوا یەکسەرە هەڵەسن و کارەکەتان دەکەن یاخود نا ڕێک وەکو منن حەوت و سی و پێنج حەوت و چل و پێنج حەوت و پەنجا و پێنج هەشت و پێنج دەقە دایدەنێن هەر کامیانیش کە زەنگ دەخوات خاموشی ئەکەنەوە و ئەیکوژێنەوە و تەخت بۆی دەنوونەوە تا ئەوی دیکە زەنگ ئەخواتەوە دووبارە خاموشی ئەکەنەوە و دەنوونەوە هەڵبەت من لەوەش خراپترم هەبووە مس بۆ نموونە سەعات هەشتم داناوە هەشت و یەک دەقە هەشت و دوو دەقە هەشت و سێ دەقە وانەم داناوە هەمووشیان خاموش دەکەم لە کۆتایی دە سەعاتدا وەخەبەرێمەوە بێگومان من لەو شێوەم زانی نایە زۆرینەی خەڵک وایە یان نا پەنجا و پێنج لە سەدی خەڵک لەم دنیایە بەو شێوەن کە سەعاتەکەیان یاخود ئالارمەکەیان بەو شێوەیە تەنزیم دەکەن و چل و پێنج لە سەدی خەڵک بەو شێوەن کە یەک ئالارم دادەنێن واللە برا یانی یەک دانە لە سەختیەکاری من بەیانیان هەستانە زۆر کاتە بۆ کە بوتڵەک ئاو دادەنێم بۆیە کە بەیانی کە ئالارمەکە لەیدا زوو بوتڵاوەکە بەخۆم داکەم و بێمە سەر هۆش یانی زۆر هەبوو وا بکەم راپرسیەکەی دیکە دەڵێت دەسمال توالێتی ئێوە چۆنە ئایا ڕوەکەی بێرەدا یا بە پشتەوەدا هی مەکە بێرەدا وەلی وابزانم زۆربەی خەڵک بەم شێوەن نا بە پێچەوانە بۆ حەفتا و هەشت لەسەدی خەڵک بەو شێوە بووم کە ئێمەش دەستماڵ توالێتەکەمان بە هەمان شێوەیە، بیست و دوو لە سەدی خەڵکیش بەو شێوەیە کە لە پشتەوە ڕادەکێشدرێت. ئەم ڕاپرسیەی دیکە، ئۆه ئۆه ئۆه، پێپسی یا کۆکاکۆلا؟ من کە عاشقی کۆکاکۆلام، زۆر زۆر کەم وا هەیە کە پێپسی بخۆمەوە، مەگەر ئیدی کۆکاکۆلام هەر وەدەست نەکەوێت. بزانین کۆکاکۆلا چەند لە سەدی خەڵکە؟ حەفتا و چوار لە سەدی خەڵک کۆکا کۆلایان هەڵبژاردو بیست و شەش لە سەدی خەڵکیش پێپسی ئێوە کامیان پێپسی یا کۆکا کۆلا ئۆه ئۆه ئۆه پیتزا ئەمە زۆر زۆر گرینگە کاتێک کە پیتزایەکەتان تەواو دەکەن قەراغەکەی کە هیچی پێوە نیە تەنیا نانێکە نانەکەی فڕێ هەڵدەدەن یاخود نایخۆن یا هیچ شتێکی پێوە ناڵن هەمووی کاولەکەن و هیچ شتێک لەسەر سینەکە خو کەچەفەکە نایەڵنەوە ڕێک من بەو شێوەمە یانێ ئەو نانەم بە هیچ شتێک پێ ناخورێ بە سۆس و بێ سۆس و بە نوشابە بە هیچ شێوەیەک بۆم ناخورێ ئێوە لە کامیان من کە لەمەم بزانین چەند لە سەدی خەڵک وەکو منن ئۆ سی و دوو لە سەدی خەڵک ئەمەیان پێچەوان سی و دوو لە سەدی خەڵک نانەکەی ناخۆن بە فرێڵەنە و شێستوار لە سەدی خەڵک هەموو پیتزاکەی دەخۆن تقریبا حەوسەد نەوەد و یەک هەزار کەس دەنگی بەمە داوە کە نانەکەی هەموو دەخۆن و سێ سەد و حەفتا هەزار کەسیش بەو شێوەیەک کە من لانەکەی فرەیەدەم و ئەوانیش فرەیەدەن. لەم راپرسیەی دیکە دەڵێت، گوڵە گەنم یاخود بەلاری بە کام شێوە دەخۆن؟ ئایا لێی دەکەنەوە و دەنێو قاپێکی داوێن و بە کەشێک یا بە شتێک دەیخۆن یاخود نا بە ددان ئااااا بێگومان بەم شێوەیە نازانم ئەوەش چۆنە شەست و حەوت لە سەدی خەڵک دڕێک بەو شێوەن کە ئەوای دەخۆن و سی و سێ لە سەدی خەڵکیش

نازام ئێوەش چۆن و زۆربەی خەڵکیش چۆنە. ئۆ دە لە سەدی خەڵک بەم شێوەن یانی نەوەد لە سەدی خەڵک بە شێوەی پێچەوانەی وەن لەبەر ئەو ئەسوورێک نامانە نەوەد لە سەدی خەڵک بەم شێوەی دیکە یەک ملیێن دەنگیان پێداوە بەم شێوە چۆن شتی وا دەبێت دا ئێوە پێم بڵم بزانین ئەمە ئەمە ڕاستەیان نا ئێوە چۆنم ئیمۆجیە یاخودم تێکستە دەنووسن بەرحەکس بەو شێوەیە یاخود نا ڕووی دە و لای دە. هەر ئێستا لە بەشی کۆمێنتەکەدا بۆم بنووسە با بۆن مشخص ببن دیاری بکرێن. لە ڕاپرسیەکەی دیکە دەڵێت، ئێوە خەمیری دەدان شۆرەکەتان چۆن کاتێک کەم دەبێ یاخود بۆ کۆتاییەگا لێی دکێشنە دەرێ؟ ئایا بەو شێوە کاولی ئەکەن و هیچی نایەڵن یاخود نا بە مڕەتەبی و بە جوانی ئاوا لولی ئەدەن و تا هەمووی خەڵاس ئەبێت؟ وەڵا من بەم شێوەم یانی وچ یۆخ پشکەتی شوری بۆی وا لێ دەکەی من بەم شێوە. زانین زۆرنەی خەڵک چۆنن چل پێنج سەدی خەڵک ینی پ پێنج لە سەدی خەڵک بەم شێوە کابلی دەکەن کارێکی زۆر خراپ و نەشیاوەکان بەڵام بەو شێوەمە ئیتر نازانەوەش چۆنن ئۆهۆ نۆتێلا چۆن نۆتێلا خۆی بە کەوچک یاخود بە کارت یا بە چەقۆ بە چخۆ کواخورێ یان وەکۆ باکلاسانە مەسەنەوە دە نانەکێڵ دەستن و دەیخۆن ئەم بە کەوچک وەڵا من بە کەوچک یانی بە چەقۆ یاخود کارت هیچ کات نەم خواردووە و بۆ بزانین چەند لە سەد دەنگی کەوچکەیە چل و نۆ لە سەد خەڵک بە کەوچک نوتێ لا خۆن یا دەینێزنە سەرنانەکە و پەنجاوێک لە سەدی خەڵکیش بە چەقۆ ئێوە لە کامیانن لە کۆتایشدا لێ ڕاپرسێکی لێ دەڵە لول پێکەنین یاخود ها ها ها ئێوە لە چاتکردن ئیمۆجی پێکەنین دەنێرن یاخود بە نامەیەک دەنووسن هێ هێ هێ هۆ هۆ هۆ کامیانن وەڵا من هەر قەت ئەو هێ هۆ هۆ هۆ وانە ناڵێم یەک ئیمۆجی پێکەنین دەنێرم ڕاعەت و خۆش و ئاسوودە بزانین زۆرینەی خەڵک چۆن ئۆ پەنجا پەنجایە پەنجا لە سەدی خەڵک ئیمۆجی پێکەنین دەنێرن و پەنجا لە سەدی خەڵک ها ها هۆ هۆ هێ هێ بەڵێ خۆشەویستان بەو شێوەیە ئەمە ڕاپرسییەکە بوو هیوادارم ڤیدیۆکەتان بەدڵ بووبێ ئێوە چۆنن؟ ڕاپرسیەکەتان هیوادارم تاوەکو ئێستا لەگەڵ من پێ بە پێ ئادبن و ئەگەر حەزتان لێبوو لە بەش کۆمێنتەکەدا پێم بڵێن چۆنن ئایا نزیکی وەکو منن یا بە پێچەوانەی منن لەگەڵ زۆرینەی خەڵکن لەگەڵ کەمینەی خەڵکن من بەو شێوەی کە تاوەکو ئێستا هاتم زیاتر وابزانم لەگەڵ کەمینەی خەڵک بووم بۆیکە ناوت بستە ناو تری پشکەوەی لە یاد مەکە هەر ئێستا کۆمێنت بە ئارانی بکە بۆیکە شانسی زیاتریش دەبێ زۆر سپاس کە تاکو ئێستا لەگەڵم بوون تا ڤیدیۆکی دیکە ماڵەوە